Si, okay kan i lawm tuk. Question vun tuah uh. Hika hin uh, question pakhat a um i mah cu Biak VT ti hi si Joshua Van hi tah taisawm ala kho phun in nan hmu maw tiah avun kan hale ma he tuan ah let ko si maw eh kan kan phil sul la ti kha ka phang e nangmah ne vun kan le piak hmasa ko Joshua Van he uh, taisawm a hmu kho le maw ti cu phailei cun hmu khonak uh, lam ngei a ruang cu na te zong ka ca ka tial i mu Pantoja kan compare ka tuah ani he a striking za tha bak atu ke top ball si ve cu Joshua Van ke ama oi khin striking an cun cun a ground zong khi a tha a tha lo kan te khlo a take down defense cun za tha tuk a japan pa nih vui zat ko da a theih dong a theih dong kholo kha mu Cody Jordan zong theih dong kholo chu a tampi rak tu tet ma kha e ma le hin cun matite khan adam ko skin cun champion mu nak dir mu japan kho im ha le ma le kong so va chim mok tha lo e matete in azwami wrestling wrestling long athat ko skin cun ge champion so nga kho tia kha mu kha mu ko aten atu he Atu balte hin a paih hi rang tuk in a thua lengmang i kem cu ka duh piak tuk lo. Tlawmpal ti cu vun i din deuh seh law mu kum khat hi tam tuk a thut tikah hin hmailei amah zahin mi hi aa khi pakhat pakhat a cang khomi si sual hnga ma timi hi a ruang ai a hau. Cun a na thawt tuk ah khin an chin khi tlawmpal te azor azor ve minung khi thong tuk achun max ho lawai pawl na ke kha hman nok ka kulon ti smo athut nak sao tuk sang thapore na bu kha bun thong athu bak so ruang zo mi ne nak thong nak ha ke tam pi ma ke rak pu ve sang mai po ke vui tam tuk ache mi po ke chin khi tha tuk lo atin kem ka du na khan sun kum khana tambik vui thi hi frog hi thuah sal cun dusa deuh din ka set e ka du ani hi a poinak cu short notice a thut langmang te hen a to ko na ten short notice a thut min ka du pek thula ka hi question Joshua let to flyweight champion hi a tai khong ha mo Joshua ni to flyweight champion hi a tai khong ha mo ti phun se a vun a pe tlai de atu a sin chimok tha lo pento ji a tha to atu sin a har ta de mha ne sin mha ne sin a tai kho na te atu sin ka chim khlo Okay. Mm, ka, ka vun pehta ve lai maw hika hin biahalnak hmasa deuh ah khan uh, biak VT nih hin a halmi ah khan uh, nan na vun te keimah zong a ka hal chi in ka vun theih ko e mm. si hmailei ah Joshua hi champion asi ko nak dinglam khi ka hmu ko zeicah ti ahcun Joshua khi featherweight i Hollywood phun phai khin ka hmu mi si khi a tol cang pol khi mo cun na te in flyweight pawl cu uh, knock out power an ngei dih lo i Joshua zong khi a kum a no deuh rih i knockout power a ngei lo tining lo cu a ngei ko natein a si ding khi a si rih lo tiah ka hmuh kum kul le kum ruk kum sarih hrawng ah khin ṭih a nung tuk te lai a power a ṭha tuk te lai i mah tikah khin cun champion si khawhnak lam cu a um ko tiah ka hmuh i atu cu vun tuak hmanh u kan naupa cu thong hnih hnulei i a chuakmi dok ko si cu a kum a no tuk rih i, i mah tikah khi ṭhanchonak ding tampi a ngei. Ground zong ah a ṭhangcho chin lengmang cang. Charles Johnson he an i ṭhuat hnu khan a ṭhancho ning khi aa dang ngai in ka hmuh keimah zong khi a defense a ṭha chinchin cun a thongh ning pawl accuracy zong khi a ṭha chinchin i hi nak i a ṭhancho lei lawng te a kal ah khin cun champion a si te hrimhrim ko lai tiah keimah hmuhning cu a si. Flyweight division hi hiti zohning hi an si lo. An ṭha tuk hna. Champion a si lo hmanh ah kei cu Joshua hi a za tuk ko tiah ka ruah. Zeicahtiah cun atu i flyweight division aa ṭhuami pawl khi min an ngeih lo lawng caah a si. An hmet ruangah khin Dana White nih zei ka ti lai a sersiam hna lo i an ṭha tuk hna, zoh an nuam tuk hna. Hmailei ah zoh a nuam te lai Flyweight Division hi ti zong kha vun chap ka duh. Le Pantoja hi a tei hnga maw ti ah khan cun ah, chimthiam a har ngai. A prime lio bantuk a si Pantoja hi maw atu hi. Khi minung khi an prime lio le an ṭhat bik lio ah khin cun tei an fawi ve lo. Joshua hi a prime a phan rih lo tiah ka hmuh i an prime veve i tong hna selaw cu Zeitik a lawh hnga chimthiam a har ngai. Joshua kong na van chim le tutan ai ṭhuat dingmi hi puai hi cutah ṭih a nung ngai tiah ka ruah a vun ti. Bruno khi a tei ahcun top five in a tanglei minung paoh khi cu A ka ṭihpiak ti lem hna lo. Bruno khi a kum upat le a panh nain atu lawlaw seh khi cu ai fit bak tiah ka ruah. A vun ti mah hihi vun tenh ve ta tuah usih. Joshua kong kha kan vun chim deuh rih lo i maw zeitindah na hmuh ve ning a si a chimmi hi? Si, Bruno Silva hi khin atu UFC 316 ah khan a cheh ding in si. Bruno Silva hi striker ṭha bak vemi si mu. Joshua Van nih an level a khat tiah ka hmuh tu lio ahcun anih khi Bruno Silva ti a nunnak khi a striking a that long si lo kan power ngei one punch pong hi ngi ve mi sun khi mi thong an sun tru lak mi thong mi si ve te ka khan Joshua Van cha ti nung ngai ve mi he atu tan an se ding mi hin ate Joshua Van nih tha tin a a kham khawh ko skin cun cho suan nih decision in a tei ko le natein a nek tuk phun phai in a thuat sun ti nung ama caah ya sun power ngei mi cu vui khat te ken na chan thlu bak e uh cho suan cu zum deu ko zum chmu uh ani hi bai akpen a ka phan piak lo natein phanmi pakhat cu power kha uh, uh, distant neu na se ha Bruno Bruno Silva cu nei tuk ding silo ni so nei tuk ding mi minung khan so nei tuk ding mi nei tuk ding nei tuk lo ding mi minung khan ti ka khan distant in a che pi sun tai kala tu angla ni Pereira che pi ban tuk ke anai tuk lo sumo distant al Kan mam tuk nak tiin cun social van nih a tei ko le. Okay. Hika hen a vun ti ning ah khan top 5 in a tanglei minung pawl khi cu ka ṭih piak ti lem hna lo a vun ti. Uh, top 5 minung pawl khi teh nangmah nih zeitindah na hmuh ning an si atu ah khin maw top atu top 5 cunglei khi cu chim hau lo ṭha ṭha khin si dih hna e. Uh, top 5 a tang a tanglei te ko. Matabi i thufai tak nu da um dem khe bai hat in cun min ka thei dih lo me ka thei dih lo e zoh masa ka hau hnga i atu kape kha thop da thop da nak da um kape he chikhate ka vun zoh ta la mo UFC ranking he ranking kha direct pin cun ka chit ka di na lo e mo tam tuk ve tika UFC khi ranking hi maw pakhat te vun chim ta ka duhmi cu UFC ranking khi kei cu ka pom lo ngaimi pakhat a si zeicahtiah a caan ah Joshua khi top 15 ah an chiah a caan ah top 15 leng hna an chiah mah khi zeihme midang an i thuat nawl khin an i khen ve lengmang cu mah tikah khin an ranking khi pom thiam a har ngai ka ti keimah nih cun. Bei khi se zeiruang dan thial tu cun naite Joshua van a teitu pa Johnson kha Kazakhstan pa nih khan a tei ruang kha mah kha Kazakhstan pa tu kha 14 tu an chiahnak a si. Joshua van tei ruang khan Johnson kha 15 a rak peng cu ni kha a si lai. A chung ruang khan pa teitu pa kha 14 an chia cun ani kha 15 an chia an ka si. Cu atu Japan pa te zong a ṭha ngai cu nate atu top top an an chiam a chelo dek vei kha vei ha chemi pa khan pento chia ha chemi pa a ṭha hna kha a sakura kha ma a ṭha cu strategy cu makha George van ne tele ma tele zong kha chibok har nga re so ni kha champion zong rak si bal mi si mu rising na mah pawl kha top 5 tak an si ko ke chin min so a tha mi hin tam tuk ranking dan ta so se upcoming fighter pawl ke a tha mi hin tam tuk ar kai te ding pawl khi mo atu ranking he ka vun chim ta lai mo top 5 in top 10 kar lak pawl he mo tat suru taira top 5 a um chun paruk naka manel kape um chun pasari naka alex paris pariat naka asu almabayev

Hleihnihnak Bruno Silva, hleithumnak Ramazan Temirov, hleilinak ah Joshua Van hleinganak ah Kai Asakura an si. I mah, mah khakha an vun si hna i a ṭhaṭha lawng te si aa ṭhunmi ka zoh dih cang hna mah pawl hi cu mu. Cun top five a cung nakin top five a tang top five five in ten karlak um mi khi Joshua Van za ṭin nung deuh. A ngai ngai te

championship AC si natin khan mah teinak ding in khan tlaksang pi kai hau tunak si mah tu se atu i a thutpi ding mi he Bruno Silva he number 12 fa um number hlei ni nak Joshua he hlei li nak ase atu hi vuni thu hna selo ani thut di khin ranking khi khen a hau lai thlen a hauh tikah Joshua hi number hleikhatnak ah um kho hnga maw? Top 10 chungah a lut kho rih lai lo tiah ka ruah zeicahtiah a ṭhutpi dingmi hi top 12 a si tikah mu. Cun UFC hi mu phuh a harsa vemi cu mm. to show van hi active pak mu tu leo he UFC nih an war cu ama mm. atu an ma uh, weight division ken pray ta tam ange mi post ve sang so to show van khi

tahchunhnak phentho cia a chiah dingmi pa kha a phul ah sun rawh lo pin cawsawk an an au khawhmi si a thei lo cun mu preitat nge a biapi tuk UFC a cun fan base nge a biapi tuk mi si a tak san a lo ma le a ma top 15 in title shot na a jam a jam ko mi si thei lo cun and uh mati kai mati a kai ding sun a har ngai ve tela Atutan Bruno Silva belte hi cu kei zong a tei cu ka zumh ko. Zeicahtiah cun khi Joshua Van khi a level ai up cuahmah lio si mu kan chim ve hra bang. Tikah a Bruno Silva hi cu ka ṭih piak tuk lo. A bun i ṭhua lai i a tei dingah ka ruah ko khi. Na chim bangin aa hnawhnam tuk i heh tiah knockout timh phun phai a ṭhuat ah khan cun ṭih a nung ngai ve. Mah belte a hlan aa ṭhuat ning defense ṭhate a ṭhuat ah khan cun aa tei lai tiah ka ruah. I hmailei belte hi cu a ṭhut ṭhan tik ding hi cu ka tha thir cang kei cu a dang pawl khi cu mah khi si natein ah Pathian nih umpi seh law te Laimi ca miphun caah teinak khi hmu hram ko seh law ti kha si seh law atu tan kan biaruahnak cu a vun sau ngai Joshua van kong ah biahalnak tete hna nan ngeihmi um ah khan cun vun kan chappiak law pakhat te ika hin vun kalta ka duhmi cu Asakura kongkau te he nai ah khan vun tenta ka duh i title fight an pek reason in a rai te title fight an pek i a sung colh a sung colh i top 15 ah hin an chia atu hi ranking top 15 ah hin i nangmah nih khin zei level dah a si tiah na hmuh ning a si nai an i ṭhut ah khan pen to chan i round hnihnak ah tei colh ko kha aw a level khi cu kan hmuh ko i UFC ah i hmailei ah hin te Joshua Van he hin an i tong lai tiah na ruat maw zeicahtiah a sakura khi phaisa hmuhnak ah an duh ngaimi si UFC nih Joshua Vante pawl hi ruah lopi in an tonter khawh ngaimi a si tikah khin zeitindah na ruah ning si? Atu an top an level an um nak kha khat pahmi si tikah khan an an tong ko le maka sa duh le duh lo zong aa tong te ding min si ko na balte mah pa khi wrestling a tha tuk lo min san tei lo ka zo e a striking a ti nung tuk a power a pit mak mi si e a strength zong a tam tak ni tak mi si tu kha pe he khin a theih balmi an rak si sang so one one an rak si sung khi na thei na thei man dik reason a khan rak mu chang oh reason khan kha pe khan nak thei bal chang chu reason a khan japan pa hin a rak tei misa nak che champion roma lo ko pan do sun khan mai kuma nak te than ne ka pen khan nak te than mi sim kha kha pe khan atluk baktin sim kha YouTube ah. So a tha ngaimi si wrestling kha tin a thiam hua lomi nih khin cun foi labai nan tei lo. Entourage cu a tha tuk mi su cun ani kha a hu ham pi zong ku ho tha zong no se su pen a chong khan a tu zong khi a pon khan a che tha ba pa ke